Dwi yma ym Mart Ffermwyr Darlington ar gyfer un o ddigwyddiadau mwya'r sector cig eidion drwy'r Deyrnas Gyfunol, sef Beef Expo. Cyfle i gynhyrchwyr cig eidion o bob cwr o'n gwledydd ni ddod at ei gilydd i ddathlu'r cyfoeth o wartheg sydd gennon ni yn fridiau masnachol, a phedigri. Mae Beef Expo yn denu tua 5,000 o bobl ac mae'n ddigwyddiad sy'n cynnal trafodaethau a seminarau yn ogystal â'r cystadlu. Dau feirniad sy'n yma, a'r ddau yn dod o Gymru. Bryn Lloyd o Landrillo, sy'n gyfrifol am yr heffrod a'r bistych ynghyd â'r brif bencampwriaeth.
O, oh, mae'n fraint anhygoel i fi gael gwneud beirniadu fama. Mae'n sioe, sioe mor enwog a bethau felly, yndi. Bydde fel beiriad, ti'n bod, be wyt ti'n chwilio amdano? Wel, dwi eisiau ni fel cywir, cered y dda, top da yna fo, pen reit sweet, ac beth bynnag, mae o'n dano cig yn diwedd, mae eisiau dipyn o gig. Swn eisiau gymaint amser yma, os da chi eisiau cario nhw ymlaen i'r sioe ag ia eto. Pwynt da.
A sut gefnogaeth sy'n ti'n teimlo sy'n fel ti wedi cael golwg o gwmpas y lle? Mae yna, mae yna dipyn o sŵn yr iaith Gymraeg o gwmpas y lle. Oes, cefnogaeth dda iawn.
Mae'n uh, the neighbours sy'n dod o Sir Fôn a Cerig y Dreidion chwarae teg yn nhw. Ond yn feddwl lot i mi fod nhw wedi dod i supportio. A sut un wyt ti, ti'n gwybod, fyddi di yn cael lot o sylw, wyt ti'n dioddau o nerfau o gwbl? Na, dwi'n rhaid da yn dw. Mae'r bol di bod yn troi dipyn rhyw ddwrnod neu ddau cynt, wyt, yndi. Ond fel o dad yn deuthau ystalwm blynyddoedd yn ôl, ti di'r bos ar y dyrnod, na di fel ti isio. Felly di'n plesio bawb, jyst plesio ti dy un. Yeah. Ellis Lloyd.
Gan efo, o ie.
Fôr i ddysgu bob beth i mi. Yeah.
Yeah. Ac wyt ti'n uh, i wneud o, er bod o ddim efo ni bellach, Ew, mawr, iawn ohono ti, dwi'n siŵr, ble? Dwi'n gwybod, so, Do. Arbennig, arbennig. A'r unig gwestiwn i orffen, fyswn i'n bod yn brofoclyd, felly wyt ti'n ddyn sy'n tueddu tuag at heffrod neu fistych?
Na, chdo, y gorau dwi'n meddwl, y gorau yn y meddwl i, dyna hwnnw dwi isio. Ia, Gret.
Iawn, dawai ti ar hynna, a mi drychwn i mlaen i glywed y canlyniadau a dy farn di. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Yn gyfrifol am y gwartheg iau, y baby beef, mae Dafydd Lewis o Gwrt y Cadno, Pumsaint. Wel, ch'mo' ma'r lot o'r sioe yma heddiw lle sioe cynta nhw yfe? Ie. So ch'mo' mae fach yn am- amynyddgar gyda nhw fynd yn mewn yfe a ch'bod a ond dw i'n wylo am rwbeth ch'bod y pen smart yfe ch'bod ma' raid e fod yn gywir iawn, top da arni, yy coese da ch'od un yn bob cornel a symud y fa yfe. So heddiw nawr dw i'n benadu'r sioe fel fysen i'n gwerthu nhw a mae wastod ch'bod pryd chi'n mynd i sioe gweld sut ma' nhw wedi dod mlan, symud altro. Ma' ambell un wedi dod myn' yn well, ambell un yn gystal yfe ond ch'bod dyna'r job yfe. A ti'n gwbod faint o edrych ymlan sydd achos i bob pwrpas Dyma'r digwyddiad cyntaf i fath ers dwy flynedd. Mae yna rhyw deimlad o, uh, arbennig yma heddi. Oes, oes, mae lot o bobl i weld yma, chwrdd fe. A dwi'n dwi bles i'r pobl ar, ar arfon goswyr sy'n prynu'r lloi yma, sy'n rhoi lot o arian mewn i'r job, chwrdd fe, i nhw cael sioe, efe. Chwrdd, maen nhw'n mwynhau, dyna beth nhw'n mwynhau, efe, codi bore yma, cael y lloi yma, yma, neud nhw lan, efe, a cystadlu. Yeah. A dwi'n dysnapus iawn bod nhw'n gallu cael ei diwrnod nhw, efe. Fel rhywun sydd wedi arddangos ac yn dal i arddangos, ti'n gwybod, faint o naid ydy o i fynd yn feiriad hefyd? Mae gen ti lot o gyd-ymdeimlad yeah, yeah, well, dwi'n siŵr. I gweud y gwir, i gen i y peth gweithio al un yw, mae rhaid bod i'n mynd yn henach, chod dwi'n credu ydw e. I gen i nawr, dwi'n siŵr peth gweithio, mae rhaid gwallt yn gwynnu, Sean. O na, dwi'n na, mae'n tipyn o'n drydedd, i gweud y gwir. Um, Chwbod, uh, allai bydd o plesio pawb ar y job beirniadu efe, ond chwbod, dwi'n gwybod beth dwi'n licio fe, a chwbod, na beth na i, a fi'n licio meddwl beth fwy dwi wedi wneud, chwbod, uh, o blaen efe, sydd wedi rhoi fi yn, yr, yn y sgidiau fi hefi i cael beirniadu efe, so chwbod, fi'n fi'n brod iawn o i fi.
Ymysg yr arddangoswyr o Gymru, mae teulu Edwards o Betws Gwerfyl Goch.
Nath ni gychwyn ta 8 gloch bore ddoe. Ac yn cymryd tua pedair awr i ddod fyny yma. So, dipyn o daith, ond ie, oedd y taith yn iawn, reit hawdd i ddod fyny yma, so... Siwr iawn. Ac unwaith da chi yma, does am llawer o amser i wneud dim byd ond paratoi gwartheg, mae'n debyg, Cai? Ia, mae rwy'n pwyso nhw a trio cael nhw'n setlo lawr. Gan bod hwn i'r sioe cyntaf, dwi'n trio gadw nhw'n cael llonydd a Gael nhw'n setlo, ie. Ie, a ti'n gwybod faint o edrych ymlaen sy'n ar gyfer y sioe arbennig yma, Beef Expo, chi? Ie, dwi wedi tua dwy flynedd i cael y sioe yma nôl. Ie, drosodd, jyst iawn, a ie, mae'n braf bod nôl. Dwi'n siŵr. A da chi wedi bod yn cynllunio ers dipyn, beth sydd gennoch chi mae heddiw i gystadlu e, e, e, efo fo, lle? Mae gennym ni baby beef fama, wedyn mae gennym ni tair heffer arall yma, so mae gen ni bedair i gyd efo'i gilydd, so mae'n gwneud dipyn o waith heddiw yma. Pa mor ddifyr ydy perfformio a chystadlu o flaen beirniad o Gymru sydd wedi dod yr holl ffordd yma hefyd, t'mod? Yndi, mae o'n ddiddorol ond 'di o'm yn neud gymaint o wanieth pwy 'di'r beirniad, yym.

Yn dod i'r brig gyda'i fustach yn un o'r dosbarthiadau baby beef mae Aled Roberts o Sir Fôn. Llongyfarchiadau, Aled, i ddechrau cychwyn. Um, Dyda yn union beth i hanes y, y bustach arbennig yma? Uh, Prynu famo o sale labour yym oedd hi'n bencampwr yn fanno, sale show potentials, dwi'm yn ôl chwech, saith mlynedd wan mae'n siŵr, a di sidio roi tarw siarle i honno a ia, cabis dach o'n brad am change. Canlyniad, wel, wyt ti di sôn am rwbeth wan, magu adre, pa- pa- faint mwy o bleser wyt ti'n gael o rhywbeth sydd wedi fagu adre yn ennill mewn cystadlaethau? Um, Mae yna stoc da o gwmpas y wlad um, a troi fyny efo. Os da chi wedi fagu eich hun, mae'n ia, pleuan yn het rwy'n dweud.
Ym mhrif bencampwriaeth y Bebi Beef, Bebi Guinness, oedd o Edwards, Betws Gwerfyl Goch, sy'n mynd â'r brif wobr.

Roedd o hefyd yn cyd-feirniadu'r Tywyswyr Ifanc gyda'i ddyweddi Caryl Howells.
Fi yn tueddol o dydd i dydd i i'n neimo am yr un pethau, so yeah. dyn ni wedi ddim wastad yn cofio, ond heddi o'n i'n dda i'n chwilio am rhywun sy'n dal llygad y beirniad a rhywun sydd yn confident iawn i dangos yr anifail, achos ti'n moyn bod rhywun yn cymryd y lygad. Da, Dafydd, I droi at ti, ti, ti bod sy'n dynod wyt ti wedi gael, sy'n ma'r achlysur yma wedi bod? O, fi gen bod yn dwrnod reit dal i gyda fe, chod fi ddim mwynhau fy hunan fe, chod, a, a mae dipyn o bobl ma fe, chod, a mae'r safon lloi ar da y gwartheg yn uchel iawn fe, chod, a, na, fi gen bod yn dwrnod da iawn i gwedi gwir.
Ac ar ôl i gant o wartheg fynd trwy'r cylch, Tybed pwy nath yr argraff fwya ar Bryn Lloyd? Yn cipio'r brif wobr mae Heffer o eiddo teulu'r Wilkinson, Swydd Efrog. Ac yn ennill y gil wobr mae Heffer arall, gan S ag L Bet o'r Alban, ond a fridwyd gan deulu Hughes

We thought she would be good, but you just never know. Thank you very much everyone, especially in all the Rose family.
O gair sydyn ar y diwedd fel hyn, Bryn, um, mae hwn anodd oedd dod i'r penderfyniad mawr? Wel, dim yn anodd iawn yn diwedd, oedd hi'n sefyll allan